Good morning, as we welcome you to a wonderful, beautiful day inside the heart of Abuja, the Federal Capital Territory of Nigeria. Welcome to Inside Naija for Christ Radio and Television, where your matter now we own. My name na Princess Anyana, and see as the show go go. First of all, we go bring to you all waiting there for inside the front pages of newspaper. After which, we go carry a sabi person and tap for studio. We go help us pieces all of the big, big tourists them inside the news. Right about now, Ogbonge government don dey point finger of accuse. They blame United States, say na the talk where them talk. na im cause make insecurity to worse inside Nigeria. Anyway, Peter Obi too don involve inside the matter. More people dey continue to yarn the color of their belle on top the gbasgbos and the things dem wey be say e happen inside Nigeria right now. But before we go tell you all of that, we yourself go fit to put mouth inside, you go need to dey with us. Make we bring to you waiting day for the front pages of newspapers after this short break. Welcome back. Starting with the Punch newspaper this morning. Uh, on top terrorism, police don tight security for inside southeast as na today Nnamdi Kanu go know whether im dey go abi im dey stay. Wike don change jam no be small for Turaki as police don lock up PDP secretariat. And the big tori inside the punch, Kwara Kebbi kidnapping. Ogbonge government dey blame US as the vexation on top the kidnapping dey continue to spread. Uh, Tinubu don cancel the travel wey suppose travel outside country our soldiers now dem don enter like flies all those kwara all those places dem after bandits kill to kidnap up to like 35 worshippers shetima kebbi kwara governors all of them don waka to visit the families dem and to see how dem go fit step in and the big page for inside there na the celebration of before before presido goodluck jonathan at 68 as somebody don buy front of paper to take wish am happy birthday.

to a one party kind of system. For the accusation of say they dey kick kick Christians throwaway, Ogbonge government now don dey accuse US say na them dey push terrible terrible gangs now to take dey kill people and dey kidnap people right now. Federal government, states, local governments dem share 2.09 trillion naira as money wey dem make for the month of October.

waste like demurrage of 472.5 million naira every day. 230 million nigerians na im go push tinubu and all these governors dem wey be say dem dey pot comot for party to party from government na erufai na im dey yarn this one northern governors group reject the federal executive council road projects dem say dem dey favour one side no dey favour other side so dem no even want am Governor Yusuf don present 1.36 trillion naira budget of 2026. All of that day for inside the Guardian newspaper of this morning. This day newspaper come follow and it say when NISO people will get math and levels for their Matadu meeting, Ogbonge government now don't make promise say estimated billing go end in three years. for eh, for the matter of olowo ronron twenty six trillion naira pension assets na im dey take dey run development of the country. us lawmaker don confirm say yes im actually sit down meet with the federal government group wey go see dem on top the accusation say dem dey kill christians but the join body of christian people for nigeria can say dem stand by wetin dem talk. Then the seke to the government of the country say na all that talk of US say dem dey kill Christians na im dey cause all these terrible terrible groups to begin to show themselves. Ogbonge government now don put the security of our country on red alert. You go see all of the small small gist dem wey follow that big tori for inside the front of this day. Just check all of this and more for this day newspaper of today. The Nation newspaper come come on and e say ISWAP leader don collect 20 years in prison on top terrorist attacks and capital gains tax say e go make market to dey more competitive and more investor friendly.

and for all of di gbas gbos all of di attacks dem tinubu now don put our soldiers on di highest ever red alert and federal government dey say na dis eh, killing dis talk of us say dem dey do target killing na im don cause terrorists now to get ginger get mind and begin dey show themselves again and still on still capital market turnover the gain for capital market don reach ten trillion naira The foreign surplus also increase based on the strong strong money wey dey flow enter into the country. Police don lock up PDP headquarters with barbed wire. Worst of Boko Haram gbasgbos don over. Na wetin Zulum dey yarn be that as LP Senator Ezea don die at di age of 62 years old enta for inside di nation all of dat and many many more tories dey there dey wait for you The Daily Trust newspaper come follow closely, and one trader don begin now dey recount im losses and e say, I lost 30 shops to fire wey burn for Gombe market. And for the Igiaga for PDP, police don lock up the secretariat. Iswap leader don collect twenty years in prison. Bandits kidnap like thirty people for inside attack wey dem do for Kwara church and Kebbi don release the names of the school girls wey the bad guys dem bin kidnap. Come and see how mosquito coil kill family of four inside Kano. The mosquito coil led to fire and e kill family of four inside Kano. Kano governor don present budget of 1.36 trillion naira for 2026. And in the issue of genocide, Ribadu lead high power group from Nigeria to go see us lawmaker and super falcons shine as nnadozie don show swagger as she win best woman goalkeeper for caf awards all of that dey inside the daily trust newspaper. Inside the Nigerian Tribune, HID Awolowo Foundation hosts national dialogue on women in politics 30 years after Beijing. and di issue of terrorism nlc jni can odas say there should be decisive action not be just mouth make action follow dis matter you go see all of di small small tori dem wey follow dat big one for there police don lock up pdp wadata plaza and block every which way wey person go fit use enter inside there 230 million nigerians na im go defeat 25 governors in 2027 na wetin el-rufai yarn be dat ribadu egbetokun fagbemi na im lead di 10 man federal government group to us and dem meet a lawmaker more All of this and plenty, plenty others inside the Nigerian Tribune newspaper of this morning. And rounding up the papers, now the Punch Sports Extra. And inside the Punch Sports Extra, Osimen, they do everything way if you do today fit for Fenerbahce Derby. Italian journalist, no be small thing, no, he just dey criticize Lookman. Bassi don put im focus now on AFCON after dem miss the World Cup. Teller returns to Leverkusen team training. Nigeria don climb to 38th position inside the new FIFA ranking. Arteta say na Pep na im im go give hailings for di success of arsenal and chelsea don get palmer injury boost adeyemi agent dey tok now wit united and for inside di big tori for there undisputed nnadozie claim third best goalkeeper award back to back

All of this, plenty more sports story now you go see inside the Punch Sports Extra newspaper of today. Try to make am a favor and a duty to yourself to get even if na one of these papers. Open am, read wetin dey inside, make your own for no loss. Join us again tomorrow, same time, same station, on top another wonderful edition of the front pages of newspapers. But for now, no go anywhere because coming up next, big, big tori dem inside Naija. Hello, my country people of Naija. E don tey small wey I see you. Maybe na one of the reasons why rumors bin dey spread say Kebobo don leave the media space. But you know what? Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey lis ten to me and that voice dey sweet you, the analysis dey torture you. Now you go dey watch me live on top Christ radio and television wey we go dey break down news analysis wella for you on top of newspaper radio, big big tori wey dey happen inside program wey we call Inside Naija, you go enjoy am wella because we go break am for you, you go reason with us and you go understand the grammar well well. Wetin you need to do now na to follow us on top www.christcellradioandtv.com or you fit follow us on top all our social media platforms. My name na Kolawole Omoniyi.

inside naija time don dey reach for us to bring to you the big big to reach them but make we let you know say mondays to fridays anything from the hour of nine o'clock you fit dey watch us live on top this show for our facebook and our youtube at christ radio tv and you fit listen to us on top the radio seg- segment through our website www.christsedradio and tv.com

Ogbonge government don come out now through di seke to di government of di kontri George Akume to dey point finger at United States say na all dis tok wey dem dey tok ah Christian genocide ah you are killing Christians say na im make dis groups dem to now get mind and begin to show demselves. You agree wit dat tok? Yeah, if you check Di number of incidents wey we don record afta dat gbasgbo tok between di federal goment and dat of di us goment, my pipo go tok say winch shout yesterday, pikin die today. You understand? If you want to use a layman analysis tok am, you go feel like okay, some pipo may be suspecting say how come dis tin is now coming up dis time around? Not at any point

There no dey any hidden hidden places say na just political will dey needed and again dem don come out now today now say um Oga Presido don put our army now our troops in the highest ever alert when it come to this security all these things are dey pronounced because if people like that

So if we dey talk say dem know dem, dem know where dem dey, wetin dey new about dem know dem wey im bin talk when we see some of dem having meetings with political office holders. They had a meeting, I think in was it in Kaduna or Katsina? Katsina. In Katsina with a local government chairman. I watched the video when they are going for that meeting.

the free is not that okay he is going back to to to go and be doing right thing in the society so if you check it you go know say e no really dey pure the way we dey romance this situation in the country who was behind that ruling what was the discretion of the judge to say okay na only twenty years go serve when even one person kill one person in the country dey say make dem go kill am where was it written the constitution where they talks okay if somebody confessed to have committed a lot of atrocities killing people in kano state he confessed and you say go for 20 years Kola, you dey, you what dey jump kind the of gun move because this matter wey you dey talk so Mm. e dey come up okay later okay in the show wetin be the Eh, move eh. wey you bin dey make to discourage others from entering into this kind of uh, habit

like just go and dabar do things Princess. so are you if you're saying say no political will he's giving this order he, he don't even give assurance even when vp go dikebi yesterday he give them assurance we go bring back your children don't worry so if you're now saying no political will all of this order all of this push what other political will do jonathan, we need jonathan talk past this one

and beyond that all this pocket of incidences here and there if they even claim say na because of wetin us government bin talk na cause this problem can we also not allow this thing to happen before we swing into action can we be proactive can we also have a security architecture that will be able to say ah this thing wey dem bin dey banter since all this while e fit cause problem o we you need to be alert o you need to do this o we are not that proactive enough we always wait to react and when we are reacting it's always to getting too late. okay now the call for presido to resign Omoyele Sowore, Inibehe Effiong, um, Deji Adeyanju, Folarin Falana Files, you know, they they don't they call say he has failed, he na, should resign. Nakama. Ah, ah. Yes, because Oga Presido too don call plenty people to resign, right? And when things are going wrong, you see this kind of call. And uh, Showore wey bin dey talk about am, you remember say he go even dig deep how Oga Presido too bin dey call Jonathan na government that time. false na f- um, Eh, Falana sorry, Falana eh, yes eh, bring false. the tweet of bin- bin- bin- 2014 bin bring the the tweet out how dem bin dey talk say okay where Oga Presido bin dey talk say make somebody resign that time. Mm. So it's now left for Oga Presido to do the needful. And whether he even talk am that time or he no talk am, the truth of the matter is that when you sign, you t- took over out of office, say, okay, you go do this, you go do that, you go do Yes, this, you Mr. go do that. Macaroni say he even made a promise say he go end insecurity. Yes, the moment you cannot be able to achieve that, The next thing for you is to tell us and give yourself time frame of how you wan take solve am. If you no fit, you fit tell us say you don fall on her hand o and you, you don check eh, left, right and center. You feel like say you no get the capacity to win this war. So let me step aside. But I will wait for that breaking news. And mind you, we will wait tire. God will not go see. Because the impression of our leaders

so na the will wey we bin dey talk be that their impression now they don't even want, want to agree say anything dey natural about what we are seeing right now if you ask the real core politician now that are in the party of the current ruling party right now wetin dem go tell you about this insecurity be say na our opposition dey in action not because of the people wey dey there when they too were opposition the current government then too dey accuse them say na them dey fuel matter against them that has always been the tradition so if you take that kind of situation that everything dey politicize it how can you solve the problem you feel like say na politics regardless of how many number of people that are dying you feel like okay after 2027 everything go calm down and truly e go calm down e will calm down for two years when they are now prepping for another election you will see it growing up because you've not been able to pick anybody as scapegoats

from even aid say oh dem don attack this village o let us go and distribute uh, wetin dem dey call am Relief- relief relief materials millions of naira so those people that are benefiting i don get a particular colleague at a point bin dey talk say eh, if you see a number of story wey we dey kill in the north east wey the governors dem go just talk abeg no let this story fly o oh. make dem no think say my state no dey okay una collect this one those people too go dey pray say make things happen make dem kill the story so many people are benefiting from it so if there's no system in place to fish out some of these people e go add it to head because in one way or the other even if dem know solution dem no go provide am because the moment dem know say all is well no problem again then that source of income as a result of insecurity Don't die. e don die If- check our budget na na na na secret dem defence na im dey carry e- heavy weight

that a number of people, highly populated people, the congestion here and there in our prisons because of this. Unfortunately, when you now manage to see judge these people matter, we still see result of what we got with these people. It just Nigerian thing just too dey tiring. sincerely Nigerian speaking. thing dey tiring. Before we go move to the next talk, make we go uh, Kwara State. Now, a, a youth leader for Kwara there don throw some very very strong accusation in im own mind from wetin e tok now, e say di police dey make di situation worse, say dia not helping di comi community and in dia word e say we get soldiers for around dis place dat was around where di attack for kwara for happen so, e say we get soldiers around dis place, we still get police station

He say na only den gun and one pop action dem get, but di youths confronted those armed attackers, but dat dia firepower was too much. Dem even say earlier dat same yesterday, hundreds of youths wey dey vex block dat Ilorin to Kabba road because dem say dem don abandon dem during dat attack. Wetin you get to talk about dis? And and many of dem were even saying it say dis is not di first time. Dem come mention some other time wen dem comot some vigilante wey dem bin dey train, attack happen di next day, dem dey look now say this thing no ordinary say they dey get hand dey inside this matter. definitely you can't come and attack somebody without the influence of insider we dey always talk this thing but unfortunately we no get enough structure and even the credibility to fish out some of these people wey dey sabotage the process. But e go hard you to successfully attack a particular location without the influence of insiders wey go dey give update about wetin dey happen. So police suppose get how to find out who are these people wey dey scatter things for them.

they will leave them they will be taking care of politician wey be say you feel like you don settle this one before you finish am maybe the day you wan do judgement another one come up or maybe they go start am afresh whatever so the people that are sabotaging the process they should look even the brigadier general wey dem kill dem bin dey suspect na say e be like say hand dirty among the people wey dey inside wey make am possible so if there is no any structure to fish out some of these people e go continue like that before you know it these people go buy for instance if the nigerian army is paying you five hundred thousand naira and these people are offering you five million naira in a month

e don turn normal business wetin you do after who suppose take order from who what led to it why dem no take am do further investigation do internal trial if you find anybody wanting deal with the person you must not even make it public because in their community i mean the police community they know what is happening there even if you no call media for am the moment wey you touch two three four five people others go sit up

many information dey drop what are you doing with the intelligence wey you get now very heavy question wey we go need our security agents them to actually answer now moving to the next matter the presidential candidate of uh, labour party up in 2023 elections before before governor of anambra state that now oga peter obi don change am he, he really finish oga presido bola tinubu and even the apc he dey accuse them say dem dey put politics more important against di running of goment. In im word, e come out now come tok say Oga Presido of America, Donald Trump, come out some weeks ago say Nigeria is now a disgraced kontri. Pipo begin vex say but if you see di reality now wey dey go on, e also mention di party, internal party tin, e mention all di kidnapping and everytin and notin seem to be happening, say is dat not really showing say Nigeria na disgraced country. Wh- Wetin you get to talk about wetin Peter Obi yarn? Because he, he mentioned a lot of things. He still even say this thing make am do flashback to the time of a late Presido Umar Musa Yaradua. Said there was also a time like that when party issues, dey- that Yaradua stood up and say make Morris Iwu, the INEC chairman then, make him make sure say everything dey work well for party because opposition go make things more sweeter. He, he, he raise some points them. Wetin you think about wetin Peter Obi talk, him own idea into the happenings in the country so far? Yeah, eh, the situation dey messy. I totally agree with him, but no matter how the situation is, na everybody

na im still dey in charge of government and he wan contest president wan contest 2027 and the drama wey dey right now even oga presido number one citizen at a point not even at a point two times on two occasions bin talk say he dey enjoy the drama So no be im work say to no be settle for work them. to Yes. settle the drama. He been address Nigerians at a point, and when he go present, I think, I think okay, when he go address uh, uh, National Assembly, I think during Democracy Day or Yes, whatever, yes, one speech he like talk am. that. Say dem talk say one turn Nigeria to one party. Say no be concerned, but if you ask me, you guys can continue with your drama. So if that na the case,

because what kind of uh, fire na the current uh, inec chairman wan quench wey be say the person wey appoint am want the fire to continue in the party e go add am so it, it, it's, it's not something that they can manage in 2027 sincerely speaking we never see drama Nigerians should wait for more because we see more bigger drama and this. after 2027 everything go calm down because eh, okay we now need to reconcile now we need to move now time you be hearing 20 31 again. Okay, so you agree with wetin Obi talk of say then they prioritize politics as against governance? I don't talk am before you even talk, say talk am now. e dey affect everything e dey affect our economy e dey affect our security e dey affect our welfare for instance if i say welfare most of the social intervention wey government bin dey do no be through politicians no be through their party members do they get time if they say they want to help farmers today they want to give them subsidy on top of uh, uh, fertilizer no be through politician dem dey run am

dat na a leader of iswap to twenty years for terrorism offences like we tok you know na dem say na im do most of those attacks for different different places for kano state in twenty twelve dem say e attack police headquarters for bompai mobile police base for kabuga road farm centre police station anguwa uku police station and pipo were injured

After DSS bring their own witnesses, e come change am say im don guilty. As e say im don guilty, dey say im lawyer come beg say please tamper justice with mercy. Dis young man have show say he sorry. He say he show remorse, he have pleaded guilty so that they will not continue to delay the case. Na so the judge come say yes, he's guilty, 15 years on count one, twenty years for count two twenty years for count three twenty years for count four all of them e go serve am the same time so instead of serving about forty uh, about eight, seventy something years e go only do ma say twenty years e go do twenty twenty twenty fifteen at the same time and say dem backdate am in sentencing take effect from that august thirty-one twenty seventeen when dem arrest am wetin you get to talk apart from that good you say if you go, you now say e should also undergo rehabilitation and de-radicalization once e finish im term talk to me. speechless. Sincerely speaking, this matter dey tormenting. Co- You you dey Kano that period. e dey tormenting because i witnessed it the trauma wey i go through personally i'm just as you dey read am now i just dey remember the experience i just dey remember endless number of people wey their destiny change people wey no die i know people wey no die in that incident wey on their own tender their resignation letter run away many of them no get any reasonable job so i may never even enter say people die this was a coordinated attack that it should be over not less than 250 princess died Whoa. in a day

as we dey do the discussion we no even know say we go shut the station down na so we hear the bomb Wah! the entire structure two shake story building dey shake like paper like say breeze dey blow paper dey fly the way bomb endless bomb gbua gbua gbua sporadic gunshot bullet flying all over everywhere

e no dey encouraging you dey encourage more you to say okay when you join terrorism just come back later and come and confess say true true you do am for instance let us do the plus and minus calculation now if they say then they count day and night that 20 years originally supposed to be like maybe around 10 years or maybe 12, let's say 12 years mm-hmm. they started the trial in 2027 it don't already chop eight, eight years, years out of it so maybe by 2029 now they go talk say they don't free this guy may go back to the society But they say make dem de-radicalize. the radicalize I abeg stop that grammar It dey unfortunate say no be you are supposed to the attack like this but it dey boil in me because i'm a living witness i know a number of colleagues will leave job even in my personal office

e dey unfortunate. e dey unfortunate. Anyway, for on top this same show, if you remember, I think sometime last month or so, we been also celebrate the fact say one of these Ansaru guys them been done already sentenced 15 years for illegal mining mm. and then for some weapons. Now they don't talk say two of them now, uh, that's now uh, one of them already talk guilty, like I tell you, wey dem don arrest, say dem now shift their own case. You get? They say the two of them bomb Wawa military cantonment for Niger State, say they train in weapon handling and they bomb things, kill security people, even a custom officer, immigration officer, collect millions of naira in ransom to buy weapons, train followers for Mali and Sudan. Anyway, they don't shift their own case now to January 15, 2026 uh, to commence the trial.

and na the number of people wey we talk say make we fish out among our security officers be that fishing them out is not only at the time of say the thing don hook our neck you know when bone hook your throat you know what it means at that time you dey confused you no even know wetin you dey do but can we check wetin be the recruitment process of some of these guys in the first place

families condemn child wey dem no know wetin dem wan use am do again wey life don tire dem how to manage am e dey smoke igbo e dey do all sort of things wey one child dem just hear say police and, and, and, and, and screening or whatever recruitment don start to they say oh abeg make dem go collect form for am na that same person dem go carry gun give make go dey do security work many of them especially those they, they use all this uh, school sat and o level to take to take in Mm, most to of them understand. na this kind of people na dem dey put or people wey their hand dey clean dem no get issues good family background but no interest job no dey i no get money to take to send you go school go join police interest no dey before you know it if greediness come join lack of interest e go turn to something else those people will be working against the mission of the police so if you check from the root cause e, e, e, the, the, the caliber of people we even give this assignment to to go through them not because they love the job not because they love the country not because they are so that patriotic but because of waiting they go chop so if you no manage some of this thing from the beginning then go they have this kind of problems wey dem be dey face and when there's no strong system to fight it we continue blowing grammar without result. Okay, so finally, before we go, Noor Ribadu, the security advisor, don't lead group of top top people

Dem go go do meeting on top Nigeria matter, still this accusation of um killing a people of some particular religion and there was no, dem no bring even Nigeria into the discussion. Wetin you get to talk about these two things dem? We going there, discussing with them and even with the discussion wey dem say we go discuss with them, even the um the thing wey the man still post,

e get some people wey be say the moment they conclude on thing there's nothing you can use to convince them and if you want to check the antecedent of people wey wan go even convince na people wey go talk hate today you go see say na beat tomorrow na see finish dey follow i don tell you say see finish dey inside these people get intel of wetin dey happen for our country

not that our position dey wrong they will never even agree say their position dey wrong after all the terrorist guys na now justifying it for them at least in the last two weeks now we no hear say na mosque dem go right dem go churches to justify say true true e dey happen i'm not saying this to say na only christian dem dey kill e Yes. so established say everybody dey collect from their hands

regardless of any fault from the referee you no wan hear am na full of celebration galore na you just dey ah this that one suppose to be penalty penalty the the the referee overlook am nothing yeah. concern you you say e no concern you eh when man you play am that time how e take be abeg forget we dey win that is the impression that we get from our politician right now because they are not victims money they have it fuel subsidy dem comot am they get enough money from government to buy to full their tank to run full ac go wherever they are going to to fly private to fly private jet to anywhere oh insecurity they have all the people that are supposed to be securing poor nigerians at their back you see them fighting on monday

Nigeria should not be carried away by say the so-called structure political ah na this one I get plenty member. You know say they are working on mentality of Nigeria with this uh, movement, Cutting, defection yes, here and there. Ah, e don finish. Nothing we fit do again. Now wetin dem wan be that? Ah, if so so governor can go and they say five governors as he go ah, Morgana Yakari, 2027, uh, eh, Angama,

ready say their mumu don done how soon the mumu go done i no know. Hmm. The only way for us to win this battle, the only way for us to bring the change, now for all of us Nigerians to agree say dear mumu don't do. How soon that one go be? Kola Wole Omoni say in

No forget to join us tomorrow, same time, same station for another powerful edition of Inside Naija. Until then, enjoy your Thursday. My name na Princess Aniana. Catch you on the other side.